Latinoamericano y Mericano. Cerca y toco bo taña bo yerba, bibida, snacks, productonan pa entre otro bo cabey, bo productonan pa limpieza di cas y hopi mas. Ademas di excelente servicio di y toco, nos ta atende tur yamada y mensahe. Nos ta paketa bo mercancia cu dedicacion y ta sòru pa bo hañ'e na tempu te na bo cas. Asina bo no tin nodi sali den awaseru ku friu di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen i toko ta entregá tur kaminda. E sabor di nos islanan abc i isla riba den un klik te na bo kas. Bo gusta hasi kompra ora bo ta na kas? P'esei i toko t'ei e tienda online ku bo por konfia.

Shownan tur, bo nochi, bo nochi, bo nochi, bo nochi. Un bia mas ta un inmenso placer di ta hunto cu boso, boso hunto cu mi. Sorry. Bosnan. E e Bo snan huntu ku mi. Sigur sigur. Bonochi na Yanier, Yadir, Bonifacia. Bonochi Alberto, Sandra. Nair! Si, shona, Nair ta e persona ku ta traha e belanan ku bosnan a mira awor e di Orea Candles. Si, masha dushi mes nan ta. Masha kreatividat e shon ki tin. Sigur sigur, anto nan ta hole dushi. E tin asta bela di despoho, anto bela di prosperidad. Awel, nan ta masha masha bon bela, bon prepara, masha dushi mes, serio serio, bo ta sinti bo zen zen. Si bo ke sa mas, Busca Orea Kendall mane bo san ta mira riba tik tok e insta anto um tuma contacto cune anto bo haci bo bestelling bo ta hañele te na cas sigur sigur anto bo ta haña ey Chel conta conta Chel ta full full bezig cu un trip na gana pero e mes lo bin konta bos nan mas rover aha neka neka dias bonochi bonochi dushi konta konta Jenny mi amor bonochi Rita ta ziet er goed uit danki Mi ta spera bosnan tur tambe, sigur sigur nos ta hasi nos bèst, nos ta hasi nos bèst. Shonnan, awenochi nos ta tin un kaso masha spesial, un kaso di Doris Sambo. Doris aki tin lunas atras ku el a bana dermi pa yudansa. Un yudansa ku no ta nesesariamente finansiero. Odalis mi dushi kon ta? Aki nan ta tika, okey. Bonochi. Sí, el a konta mi henter su historia den kiko e ta pasando aden. Anto ami, ami a bis'e komo persona di pika pika Mi no por yud'é cu unicamente e bini den programa y e bin conta su problema cu e ta pasando aden. Anto el a bisa mi ta bon, el a bisa mi ta bon. Despues mi no a tende nada mas di dje. Despues el a bini bek Anto e di kumi, No, mi ki bini den pika pika, mi di ku Newel, Mi tin ku wak, paso e tempunan aki tin futbòl, anto mi ke mas tantu posibel, mas tantu hende posibel pa wak e programa ku Asina e Rei sigur sigur lo tin un hende ku mira e programa i skucha e programa ku por dunele un man Dunele un idea kiko pa hasi, unda pa kana, na kua porta e tin ku bati. Pero, awe ku e dia yega, awe mi hinta, Doris ta manda mi un app bisando mi ku e lo perkurá. di wak kon e ta hasi ku su Facebook. M'a yama e shoki diferente bia awe, m'a manda link p'e diferente bia i nada. Nada. Niun reakshon, m'a app e Nada, nada. Mi ta mira cu su appnan ta drenta, pero cu e no a lesa su appnan. Dus show nan ta p'esey m'a pone na cuminsamentu dje programa. Lamentablemente, Doris no t'ey presente. Pero ya, ami, ami ta duna cara pasobra mi sa cu mi sigidoresnan ta pendiente di. Pika Pika y e programa Djawenotchi. Dus, chonan, mi n'ke pensa malu, mi ta keda neutral, mi ta keda mei mei, anto mi no por bisa bo ta kiko por a pasadores, ni laga Pero, ya, ami, mi sa ta kiko ta pasando, pero mi no ta haña ku ta ami ta esun konserní ku tin ku bai konta kiko a pasa ku Doris i dikon Doris ke yudansa. Ami ta haña e kos aki ta toka parti na Doña Kurpa pa e mes bin konta den Pika Pika. Dus, si. Den lo futuro, tur riskame di idea òf e asuntu a wòrdu aklará ku awor sí e ke bini den pika pika, pika pika semper lo ta disponibel pa e bini bin konta su historia anto wak si nan siti un hende ku por dunele un man den e situashon aki ku E ta hañando den. Nogmaals, no ta un problema finanshero ku Doris ta hañ'é den dje. No, nta esei ta e kaso ku e ke yudansa finanshero. No, esaki ta enteramente un otro asuntu. Pero bai dese shonnan lamentable, Doris no ta ei, anto Ya, lo no tin programa mas. Anto mi kier a probechá li bisa bosnan ku esaki ta e de laster pika pika pa e saisun aki, mits ku algun, un sput, algu ku bo ta bisa ta bon pa mi bin ku neli den pika pika lo mi hasieli, pero si no, sèptèmber

Anto keda pendiente, tin sorpresa na kaminda. Sigur sigur. Min ta ferklòp nada. Min ta duna baby nòmber por Miguel Nancy. Boso a komprendé e kos ei? Dus, nò, keda pendiente, pika pika ta full swing den desaroyo. Mi ta kontento p'esei. Anto, I aki mi por bisa bosnan danki na tur mi sponsorasnan ku a sostené Pika Pika. E seisun aki mi ta masha dankbar, anto nos ta bantra riba mas Pika Pika pa nos fènan. Dushinan, mi ta deseá bosnan tur un felis, felis anochi. Jay, Mi a corda riba bo djabierne e ora ey mi tabata bishita I wish pero Marty un ta I wish ma bay ta I am more pero maya mi seng den dos dia en bes di dos siman ke men Tur e live cu m'a bay e ta tin su influencia. Sigur sigur. No, dus bij deze mi ta desea bosnan tur tur clase di exito. Siman cu ta bin aki hopi sabiduria, hopi salud, hopi energia. Anto spera cu uiteindelik nos por tin un dushi zomer. Mi ta spera mira bosnan na zomercarnaval Rotterdam! Ey ta e proximo evenemento. Bo? Danki dushi nan di curason. Love you anto ta den kibra mane nan ta bisa. Sigur sigur. Chel keda pendiente shonan chel chel keda pendiente cu chel chel ta bin cu un sorpresa. Eso! Tudu ushonan.